Hemmäňe salam! Bu gün obzorda hiç bahasyny ýitirmeýän legendarny maşynlaryň biri Camry iki müň bäş, ýagny otuzynjy kuzow, biziň dilimizde aýdamyzda bolsa Duty Camry.

Bu kuzowda iki müň iki, iki müň bäşinji ýyllar aralygynda gelýän Rowlandlar. Üç motorda gelýär. Iki dört, üçlük, üç üçlükde gelýändir. Üç üçlügi sportiwnyý, si diýerler, esse diýerler, kime näme udobny, şoňa görä. Bizde bu full Rowlandlar, ýagny XL-e komplektasiýada, mundan başga-da, Mata salonam bardyr, üçlügiňem mata salony bardyr, iki dörtlügiňem mata salony bardyr, soň lýuklusy bardyr, lýuksuzy bardyr. Bizde polny full diýilýär başgaça, köpüsi aýdýar maňa polny full diýen zat ýok, full diýmeli asly diýip, ýöne Maryda, Baýramalyda polny fullam diýerler. Türkmenistanyň başga welaýatlarynda-da diýerlermikä diýip pikir edýän. Ýazyň aşakdan. Siziň obaňyzda, şäheriňizde-de polny ful diýerlermi XL-e komplektasiýa? Zawodskoý mebel salon gelýänler fulla, ýöne şörini öňki eýesi çalşypdyr, bäri mebel bolmaly däl, bäri başgaça bolmaly. Ynha bäriniň originaly zawodskoý mebeli, bärini soň goýupdyrlar. Lýuboý bir maşyny obzor edemde bahasyny soraýarlar. Dut Camry-ň bahasy şu wagt bizde Türkmenistanyň içinde Bäş ýarym müň dollardan başlaýar. Komplektasiýa we ýagdaýyna görä on müň dollara çenli gidýändir. On müň dollar diýip börenler, amma ina şuň ýalyk fulo hiç hil degim ýok. Motor korobka arassa gowy saklananlar bolýar, öýünde galyp, zat edip, ýene bir zatlar. Ana şolara on müň dollara çenli gidýändir oglanlar baha. Edil bu maşynyň bahasam primerno şoňa baryberýär, ýöne sekiz müň alty ýüz Şeýle dokuz müňe ýakynlasa, eýesi berk goýberer. Bu dos oglanlaň maşyny. Asla satlyk däl, ýöne birden gyzykly bolsa size, men aşakda nomerimi goýjak, meň bilen habarlaşyň. Edil şu maşyn gyzykly bolsa, satlyk goýbereris, eýesinden alyp. Ýöne meň özüm on müň dollar dut kemra bermezdim. Ýyly täzeräk zat alardym on müň dollara. A tak, ýedi, sekiz, maksimum bersem bererin, ýöne ondan gymmat bermezdim. Bu-da ýene meň öz pikirim. Siz isleseňiz razylaşýaňyz, isleseňiz razylaşmaýaňyz. Razylaşsaňyzam, razylaşmasaňyzam kommentariýa ýörite siz üçin açyk, giriň, ýazyň öz pikirleriňizi. Bärde biziň korobkamyz ýykma gelýänler. Arka sidenýalaryny görkezeýin. Men şu maşyn polny full bolsa gowy görýän, koža salon, podogref, Bilçil ýatsa, hemme zat bolsa gowy görýän. Ýöne baha-da şoňa çenli gymmat bolýar. Yzynda oturmak, oglanlar, meň boýum-a uzyn bilýäňiz. Yzynda oturmak udobny. Ýöne şunda üç bolup oturýaň-a. Gaty erbet neudobno. Gaty erbet. Kim näme diýse diýibersin. Dudkermide oturyp, Aşgabada-da gidip gördüm, Lebaba-da gidip gördüm. Üç bolup oturýaň-a. Aýagyň guraýar şu ortadaky oturanyň. A tak, üç adam sygýar şäherçi üçin normalny. Ýöne dalni ýoly üç bolup gitmeli däl munda. Bärde meň akyr tukurym. Sidenýalyň sostoýaniýasyny özüňiz görýäňiz oglanlar. Zawodskoý. Bu setkajyk, setkajyk. Ýöne dakandan owadanlyk üçin a tak dakyp süremzok. Arassaja saklanypdyr. Öz ýyly üçin gaty gowy sidenýalyň sostoýaniýasy. Öňki sidenýalarym edil şoň ýaly. Gaty gowy oswežitel oglanlar. Maşynyňyza hökman goýuň. Bilemok kimiň kompaniýasy kimiň firmasy ýöne ysy gaty gowy priýatnyja ys berýär swežja. Lüwiň ýapyşygy. Näme funksiýalar bar diýip soraýanlar üçin bärde üýtgeşik bir funksiýa ýok maşyna mindiň sürdüň gitdiň işleň etdiň geldiň ol täze çykan maşynlar ýalak däldir bir podogref sidenýe bar Ana şeýdip işledýäs podograf sideniýa. Bärde rulda aýdym haýaladýan, gataltýan, klimat kontrol bar. Boldy. Start stop hem ýok. Ýöne açarda otlanýar. Otlanşygyny hem görkezäýliň size. Bolly üýtgeşik funksiýada ýok bärde. Daşa şu monitoram zawod goýda, soň goýlan. Sürüp görýäs indi. Iň esasy adam howpsuzlyk oglanlar, ýadyňyzdan çykarmaň remende hykmany. Imynda üçlük motoryň ýörüşine hiç hili söz ýokdur oglanlar.

erbet zada aýdyp biljek däl. Sebäbi ýyllarça bize gowy wepaly bolup hyzmat etdi maşyn. Motor, korobka hiç podwodit etmedi, ýolda goýmady. Kän takyrdysy, tukurdysy ýok. Şoňa görä-de bizde bu maşyny gowy görýärler, şoňa görä-de ýaňky bahany diýýärler. Köpüsi on sekiz, ýigrimi Camry-ler bar täze çykanlar, şolar alyndan duz Camry alany gowy görýärler. Oba üçinem gowy, aşagy degenok. Guma gireňde-de bolýar häzir obadakylar mellege zada-da sürýär-de, potura-da sürýärler maşyny. Şolar üçin gowy bolýar. Şoňa görä-de spros bolany sebäpli maşyna gymmat baha diýýärler. Hemem döwürenok iň esasy adam. Zapçasam arzan, gaty arzandyr zapçasy. Şu ýerde zapças satýan magazinleri reklama edip bilerdik welin, sponsor bolmadylar-da, gynansak-da. Indi noldan altmyşa çenli çykaralyň oglanlar, Gönüje ýol, şäherimizde göni ýol bar.

Ýörüşine söz ýok. Imynda şu dud kemriň üçlügi gowudyr oglanlar. Üçlük alyň. Üçlügi gaty gowy. Alsaňyz hökman suratda üçlük ýa-da üç üçlük. Üç üçlügem bahasy biraz gymmadrak gelýär-de, sostoýaniýasyna görä. Iň arzany L prostoý we iki dörtlügi arzan gelýändir. Gaty arzan gelýär. Üçlükler biraz gymmadrak bolýar. Razworodnoda söz ýok şu maşynyň. Üçüşlikler has gowy ýörýär mundan. Ýöne üçlügini has gowy görýärler. Motorynyň kaçistwasy üçlük has gowy diýýärler üçlükden. Onam sürüp görenler aýtýar-da, has gowy düşünýänler we ussalar we Onu men toşna bilemok, dogrymy aýdaýyn. Üçlük gowumy, üç üçlük gowumy motorynyň kaçestwasynda ony siz ýazyň kommentariýada bilýänler ýöne aýdýan bolsalar znaçit çyndyr sebäbi köpüsi bilýär şoň üçinem üçlügiň hyrydary gaty kändir iň üçlük motoryň üçlük we XL köp uly adamlar köp uly adamlarym üçlük XL alanlaryny gowarýarlar üçlük si alanlaryndan sebäbi o si maladýožnyda bole. Ýoluň takyr-tukur ýerlerinde sürjek, özüňiz ine görýäňiz, nähilek ýumşak, bolsa takyr-tukur ýerde haýalam däl gaty sürýän. Ýumşaklygyna söz ýok maşynyň. Hiç hili. Ýol tutujylygy, elbetde, BMW, Mercedes-de bu çapyşmak üçin ýa oň ýaly gapdallykgan bir ýerleri aýlap, taýdyryp sürmek üçin edilen däl. Öň widuşy. Sredniý, komfortno diýip baha bereliň muňa. Ýaňky aýdyşym ýaly bahasyna-da serediň oglanlar. Bu premium klas maşyn däldir. Sredniý, budjetny maşyn, ýagny her bir adamyň eli ýeter ýaly. Şoňa görä-de ýol tutujylygy, tormoz tutujylylygy, hemme zat şoňa görä edilen-dä. Ýagny aýtjak bolýan zadym näme? Bahasyna degýän maşyn. Stuti Camry-ň bahasyna degýär. Ýöne wideoň başynda aýdyşym ýalak, men şu wagt Dutkeemra ýedi müň dollardan köp puly köp diýip pikir edýän. Bu ýene meň diňe öz pikirimdir. Ýedi müňden gymmat bolsa. Maksimum ýene müň goşsam, sekiz müň. Gaty erbet bir idealnyý bolsa, edil şuň ýalak idealnyý bolsa, onda pikirlenerdim. A tak, On müňe baryp men ýyly täze zat alanymy gowy görýän. Ynha şuň ýalak sürülişi, ýöreýşi. Dut kemi barda näçe öwseň öw bermeli. Sebäbi kiçi wagtlarymyz ýadyma düşýär, şu maşyny arzuw edýärdik. O wagtam diňe baýlar sürýärdi başda gelende. Bu maşynyň sprosy gaty kändir, oglanlar. Spros gaty kän bu maşyna. Biz maşyn söwdasyny edemizde-de görýäs. Dutkem, wama gowy dutkem, wam üçlük, full özem şu üçlük pulunyň sprosy gaty kän. Gaty kän adam soraýar. Edil babuçka bilen deňleşdirip bilýär şuň sprosyny. Indi maşyn barada aýratyn bir pikirim nähili? Bahasyna degýärmi? Men şu maşyn alardymmy? Şu sorag her bir wideoda berilýär. Men özüme-de berýän sorag maşyn alamda. Maşyn öz bahasyna degýär. Ýaňky aýdyşym ýalak ýedi müňe çenli, sekiz müňe çenli maksimum men berip alardym. Öz bahasyna degýä, nadýožnymy, nadýožny, ýumşakmy, ýumşak. Ýöne dalni ýola gidemde yzyna üç bolup oturdyk, aýagym gurapdy, yzyna üç bolup oturman, ikisini iki bolup oturýan gül ýalak. Elbetde, awalon ýaly ýumşak däldir, dutabolon Bulardan ýumşak gelýänler togsan dokuz a bolanlar, dut a bolanlar bulardan ýumşak gelýär. Alardym şu maşyny, eger-de pulum şuňa ýetýän bolsa, sredni budjetde men maşyn gözlän bolsam, elbetde duty Camry alardym. Owadanlygyna söz ýok. Muň widi meň liçna öz göwnüme ýaraýar, gaty erbet göwnüme ýaraýar. Duty Camryň fanatlary ýazyň aşakda sizem şu aşykmy şuň wid çaryşyna şu gapdaldan seredýäňizmi? Bir owadanja bir zat bolup dur-da, obzorda-da görersiňiz, aýlap, aýlaba aldym-da daşyndan, özüňiz görersiňiz. Hökman ýazyň, Dudkemriň fanatlary. Göwnüňize ýarýamy şuň biri Dudkemriňki? Babyçka, Dudkemra meniň aşyklygymy bilýäňiz, şoň üçin kän bu maşyn barada erbet zat aýtmaýan. Erbet zat aýdara-da zat ýok. Şu maşyn barada erbet Ýazyň siz Kommentariýada maşynyň nämesi kem, nämesi erbet. Imini bu maşyna seredip aýtmaň. Opşi duty kemra seredip aýdyň, düşnüňiz? Imini bu maşynyň abzory belki by badyr ojukbujuk zatlar koçuk-moçuklarda. Imini duty kemri barada aýdyň. Babyçka ýazypdyr biri içiniň ruçkalary çalt döwülýä diýip. Soň daşky ruçkalary, içki ruçkalary çalt döwülýä diýip. Dogry aýtdyňyz. Babyçkada içki we daşky ruçkalar Çalt döwlek bolýa. Şoň üçin bärde näme kemi ba siz komentariýada hökman ýazyň menä kemini bilemok babyçkaň şol ruçkalarynyň çalt döwülýänini bilýädim men ýöne şony aýtmak ýatdan çykdy. Şuň ýalak abzor boldy oglanlar maşyn göwnüňize ýaran bolsa aşakda meň bilen habarlaşyp bilýäňiz satyp bilýäs edil şu maşyn göwnüňize ýaran bolsa başga maşyn isleseňiz almak başgada maşynlar ba arkaýyn meň bilen jaňlaşyp bilýäňiz daşary ýurtdakylar türkmenistana öýüňize dostawka etme hyzmaty badyr Hiç hili problem ýok. Ondan daşaram kopartdanam maşyn alyp berýäs. Amerikan auksionlaryndan alyp berýäs, Dubaýdan alyp berýäs. Oda problem ýok. Aşakda whatsapp nomer hemme zat bar. Arkaýyn habarlaşyň. Instagramyma podpisats ediň. Instagramym bardyr oglanlar. Hökman suratda-da laýk, kommentariýa, agza boluň. Has ösdüreliň kanaly we şoňa görä-de Haskell kontent çekeliň. Şu maşyny arzuw edýänler her biriňize nesip etsin Duty Camry almak, iň esasy adam janyňyz sag bolsun.